my good people now welcome back again to anointed lady tv i don't come your side with another legit intel i don't come your screen with another breaking news on the things and things wey dey happen for inside the country nigeria The koko wey i wan yarn the general public now na wetin the victory of donald trump mean for the country Nigeria. I wan yarn the general public on how the victory of the US president-elect to be Donald Trump go take affect the lifestyle of Nigerians. And the koko be say, as Donald Trump now don win a historic second term as president, as im defeat the Democratic Party presidential candidate wey be Kamala Harris for one victory speech now wey make for inside florida im con dey yarn o say american pipo now don give am on president and powerful mandate dem im con promise di cheering crowd for im election night rally for west palm beach for inside florida say dis go truly be di golden age of america and no be lie my good pipo donald trump return to di white house dey set to reshape di us foreign policy as im dey promise radical shift on multiple fronts as war and uncertainty don grip some parts of di world and during im campaign oga donald trump bin make some broad policy pledges wey dey based on principles of non-interventionism and trade protectionism dat is to say im go put america first before any oda mata. now as im don win so men wey sabi now don break down wetin dis im america first pledge e fit mean for nigeria which kind impact wey di thing go get on di lifestyle of country pipo and according to one analyst wey come dey yarn dey give tori pipo im say dis america first wey oga donald trump now don pledge e fit mean say make other countries go take care of themselves in terms of funding support and their own security make everybody just dey their day and africa now e fit no be major focus for di us presidential candidates during dia campaign for di election o oh. but di election na one tin wey be say e dey di mind of many kontri pipo across di continent opinions bin dey divided on who go win di hotly contested race especially wit di po ten tial impact of us foreign policy on africa

for the middle of these complex challenges and opportunities of the contemporary world. And he said, together we fit foster economic cooperation, plus promote peace and address global challenges where they affect our citizens. This na the things and things where Oga Press do wey be bola ahmed tinubu yarn for inside im congratulatory message wey im give oga donald trump and no be lie my good pipo During Oga Donald Trump first term in office, he no visit Africa o. Oh. This now come make people come dey question im limited engagement with the continent. Also for inside the year 2018, he come allegedly call nations wey dey for inside the continent shitholes when lawmakers bin visit am to discuss one bipartisan proposal wey go impose new restrictions on immigration. but im last last come deny the alleged language He say he no use that word shithole so dem no come dey put word for a mouth but however emma good people analysts dey hope say a second term in office go give am opportunity to strengthen the us policy on african issues like health trade and security from im comments now during di run-up to di election and im track record for office from di year 2017 to 2021 dis na some tins wey oga donald trump victory fit mean for di kontri nigeria and africa at large kodama good pipo make i yarn you legit. di number one possible tin wey oga donald trump go do wey go affect di kontri nigeria na to deport undocumented migrants you know say under a donald trump government nigeria go expect

Number two on my list na economy. According to Professor Alabi, he say the victory of Donald Trump as the president of America e go impact the third world countries as the interest of the western world dey different with that of the third world countries wey nigeria fall under. He say for instance if nigeria dey produce cars tv sets automobiles and other items who go buy cars for other parts of the world the development of the third world dey inversely related to the development of the west no be small matter like this o my good people professor alabi come still dey yarn say make nigerians no expect much from donald trump presidency because e no rate africa but meanwhile Oga Donald Trump bin promise to expand US energy production and open areas like di Arctic wilderness to oil drilling and e bin argue dat time say e go lower energy costs. Number three on my list na trade. Know say di world now dey try reason how serious wey Oga Donald Trump dey about taxing all di imports wey dey enta di United States from friend to foe. No be just individual countries like china or sectors like washing machines but everything from everywhere is anything now dey enter im go make sure say im tax all of them during the campaign oga donald trump bin threaten tariffs in all direction to achieve all manner of diplomatic aims from containing china to protecting di role of di dollar and tariff na di most beautiful word for di dictionary im tok say na weapon im be and dis na source of leverage wey im intend to use wey im dey plan say im go use and now im don propose new ten to twenty percent tariffs on most foreign goods with imports from china wey go be di largest at sixty percent donald trump say dis na part of im attempt to promote homegrown manufacturers and stop outsourcing. Then the last but not the least on my list of wetin Donald Trump victory fit mean for the lifestyle of we country Nigeria and Africa at large na LGBTQ. You know say we country Nigeria never come to terms with the idea of same-sex relations. Country people now dey believe say their democracy never strong reach plus authorities never get respect for human rights. although Donald Trump no too touch on the subject of LGBTQ during im campaign but for im first term as US presido, he say he no go agree with marriage between people of the same sex. And also for inside one video where im take dey outline im 2024 presidential agenda, Oga Donald Trump bin describe gender-affirming care as chemical, physical and emotional mutilation of youth and he come promise to end all programs wey dey promote the concept of sex and gender transition at any age this man good people na the informate wey i wan share give the general public anyhow the thing be you for body feel free make you drop am inside our comment section na we be anointed lady tv